a petu he kan um ngai. Pahnih ah caan a petu cungah nuamnak tampi kan nei. Zei caan tiah tulan caan nan caah ke lawmnak thazang chim ding chim khawh ding cu ka nei dah lo amah belte keimah nih lawmnak tampi ka nei cang caan nan ka pek Malaysia ah pei a khe Bible cu khawpa caan ah kan ka reng ve tawn na hi ka ka hok phak lo in an nuam phun nangam phun khim dong le bible re le ni na ka dai thlang ngai ama ta te caan man ka pek in ka ta ten ka man rel than hi hi a thlu chang mi a der thong chang mi nam van ka tho van tuk si cha kai lom tuk mi kha van chin ka do e a tam ta ka van du ke ka van chin Bawipa lawmhtertu ziaza dawh hi thlacam thlacam bantuk a si timi bantuk khan a tang an tar tak la la phi kha kan chuah khawh lo sual si lo kan ngaithiam lo cun chan nan ka pe nan ṭial dingah khan sawt thawngthu chim nan ti le kei cu a phak har ka si le mirang hang ka thiam lo le sawt dong ka thei lo le sang ma ni mon chim ka ti kha am am chim ka do Kachinmi Bible Cang thawngṭha chim bal te hmu lo le bantu cang kha tam ngai in ka van lang te la pakhatnak ah Efesa dal nga cang hnanak Bawipa lawmhter kum thil kha kawl zuam u Nehemiah nga caanglei nganak Keimah hlan i a rak ummi tuu bawi hna nih cun mizapi cungah khan thilrit an chiah i Annih sin cun ngun sekel sawm li hleiah rawl le mitsur hang kha an lak hna. Asinain an sinum hna hmanh nih mizapi cu an lorhnawh hna. Sihmanhsehlaw kei nih cun Pathian ka ṭih caah cu bantuk cu ka tuah lo, thla ka cam hna lai.

thawngṭha kan chim timi zong cu a fawi lo ngaimi cu zei si tuah Pathian nih kan ngamh na lo in kan dir lawngangmi kha ka duhmi si a ngaitu caan lonak dong hmanh ah chimtu ca lawmnak um caah a ho pawl nih thawngṭha zung zong kha ca kan thiah ko ahcun cun chim ngam ding si ko le catiang kan mual pho si zongah Pathian ruang i mual pho ngammi kha Pathian nih duhmi si caah bia kan tlangtar bantuk khan Bawipa lawmhtertu ziaza do hi thlacam thlacam he Pathian nih duh ngaimi thlacam kum kan ti bantukin tu zong hi ziaza in ziaza zong hin ziaza doh ti kan um zong ah hin thlacam bantuk si ti pungsan kan khan kan van ti te ko la pakhatnak ah tunai Bible cang in kan nih donghnak lei ah kan chim te lai Phungthluk phungchimtu angan pahra an pakhuan ah maw tlangval hna nan tlangval nan tlangval hna kha lawmnak in hmang ko u nan tlangval lio nan tlangval lio ah hin nan lung nih lawmhnak hmang ko seh nan duhmi kha tuah u nan lung a duhmi kha hmu ko u sihmanhsehlaw Nan tuahmi thil paohah khan Pathian nih bia a kan ceih lai ti kha hngalh awlaw a dang ka bia kha van si sehla mino kan tuah sernak hi a ṭha tuk hringhran i hika Canada kan phak hin mino cawlcanghnak hi a ṭha taktak kei mino le tleirawn lio te mino le an kai ve tuk hua cu rawl hika ah mino nan cawlcangh ning hi aa kum taktak asinain hihi cathiang nih hin mino kan no lio caan ah Pathian philh a fawi tuk timi kha cathiang nih hin a kan chim hika tunai zongah kan kan no lio kan thazaang hi Bawipa nih hman a duh cusi ca mino kan si lio ah hin thil ṭhalo le zong ah hin tlau a fawi cemnak caan si cu bantukin Minung na thi lio in a no pengin zung a cin a cang hna la zong ah saupi na no la lo ti cu si. Minung na thi lio ti ahhin Bawipa duhmi zei bantuk dah a si hnga? Bawipa duhmi lamah maw ka zulh, a duh lomi lamah ti hi kan i check lengmang a hau. Na duhmi kha tuah ko a ti. I nuamh bia kan fial ko, amah belte a hnulei ah khan. Sihmanhsehlaw na tuahmi thil paoh, na tuahmi Sihmanhsehlaw na tuahmi thil paoh ah khan Pathian nih bia an ceih te lai i Pathian biaceih ding si ruangah kan i nuamh ding rualrual hi Pathian biaceih dingmi kha kan hmai ah um ko kan i nuamhnak kha nuamhnak dik si maw timi kha kan i check lengmang hau timi kha tu zan ah pakhatnak ah cun chim ka duh zeicahtiah Pathian nih thlo kan chuah mino hna kan ṭhawn lio i ka lengah ahcun holh thiamnak cun hlasak thiamnak hei ti maw mirang holhnak holh thiam ka zei paoh ah anmah rammi bantuk i cawlcangh khawh ka si tikah tlaunak fawi tuk cu si tikah cathiang chung zongah khin Pathian nih thluachuah kan pekmi hna ṭhawnnak ruangah hin a tlau mi minung tampi khin um David tehna nu khi zoh hna si law Pathian nih siangpahrang dirhmun ah a dirh a auh ka ahcun Pathian nih a dawt tuk ko asinain Pathian hmai ah thil sual a van tuah a van tuah cang siangpahrang dirhmun a van dir i kha siangpahrang a sinah a power kha an sual i a man hnu pin lei ah khan zei ti lah Chiatnak a hung phungmi kha a hmanmi a nuamhnak he khan ai thlau tuk. Kha si ruangah sualnak kan tuah hlan deuh in chiatnak kir dingmi, chiatnak a hung phan ṭhan dingmi khi zoh hna usih law a hlawk lo tuk ruangah khan biafia siangpahrang zong Koreanpi he ka bantuk khan a sualmi ca tuanbia kha kan theih dih ca tawi tete lawng le nunah tete lawng kha kan lak ra. Korean mipi he ka bantuk khan an sual caah a tuarmi a fa thi a fapa nih amah a doh cun a fapa nih a fanu hna kha zeihhlei ve ti bantuk a hung chuak hrammi chiatnak kha tampi saupi a um. Cusi caah ṭhatnak kan tuah si zongah Pathian nih thlaw kan chuah. Cun chiatnak kan tuah si zongah chiatnak nih khan a van kan lehrulh. Cusi cah tleirawl lio kan tlau kan fawi lio tiah Pathian i thei hna si, Pathian hngaltu si hna si timi kha hika ah kan farfial ka duh. Sau nuan ping kan ti kala. Cun tunai e Efesa kan van relmi zongah khan Bawipa lutertu thil kha ka ol i zuam u ti nifate kan nunnak ah hika i caan kan hmannak zongah mino nih caan kan hmannak zongah i biatak tein Pathian i thangṭhat hna u sih Bawipa nih cu bantuk dah langhtermi si hnga timi kha nifate i check lengmang ko hna sih timi kha van chim chap ka do cun Philippi Cunpi a ngan pakhat a biaktu le kua zongah khan Khrihfa rianṭuan thian an si tikah a zumh lei lawng hi si loin a ca i temhinnak hmuh ding zong kha a si chih te. Cusicaah Pathian nih mino rian a kan thiah, mino lawng si lo pa sin zongah ahopaoh Khamh a si ciami Paolo cu Pathian nih a ram karhter dingah khan rian a kan ṭuanmi a si. Mino lawng an si lo, pa lawng, hruaitu lawng, pastor lawng kan si hrimhrim lo. Kan si ruang Pathian nih rian a kan thiam i hika ah kan pum hrimhrim he tukharnak tuar dingmi le kan kut tahchunhnak kan huam na lo bu pumh sino hna hika le nan sino tam kan huam lo bu sino tam tu ah cunak cu mino pumh si zong kai pum hrim lo khakha a si lo asinain kan sino a tam tuk e kanmah nih pumka kha bantuk khan Jesuh ca Pathian ca i kan temhimnak a si ve timi kha hi kan zawn ah hin chim chi ka duh kan huam lo hnu zong ah hnek nun kan neih ni cun thil ṭhalo kan tuah huam ngaimi sum kho nun kan neihmi kha Pathian ca i Pathian raw i kan sum khawhmi si cun kha vialte nih khan tha kan cammi bantuk a si thil ṭha kan tuahmi kha tha kan tar bantukin Ziazadawh hi thlacam bantuk si kan ti bantuk khan thilṭha kan tuahmi nih khan ṭhatnak a kan lehloh dingmi si caah nifate kan nunnak ah Pathian duhning lamh a si maw a si lo timi kha i check lengmang ko hna sih timi kha kan chimchih ka duh. Theitlaai theitlaai kong kan neih hau zeicahtiah Baibal chung i hmun dang kan hmuh tikah Jesuh kha be law a hlen lio tu ah khan ramtang ah kal thepi kung a hmuh a kung a hna a ṭha ngaimi kung sihmanhsehlaw theitlai hlei lo Jesuh nih chia a siah kan nih zong mino hi ka aa thimnak thiamnak tha dang ṭhawnnak Pathian nih a kan pek Pathian ca in theitlai in kan neih ve awk a si hnga lo maw timi kha tikah zawn te van chim chih ka duh zeicahtiah theitlai hna kan neih lo cun ka bantuk khan Jesuh nih ah thil a tlai kho hlei lo le ti phun hna khan an kan ti len sual silo kan cah poi tuk ding mi a si a khi ṭhan nak ding khan a hangak to tu pinah sualnak kan tuah cang lo rual in kan kir ṭhan nak ding kha a hngak tuk ka ruang khan Pathian caah hin kan si khawh tawk cio hin nifatin kan nunnak ah Pathian nih zei bantuk sa duh a duh zei bantuk thla a huat ti mi kha i check kho lengmang hna a si ti mi kha hi Bible cacang kan chim chap ko Cun a tang tunai ka relmi caang thum thlangan pathum an hme kundalininak ah Bawipa nih kan ṭuan man an pek hna lai kha philh hlah u. A mi ca i a chiami laksawng kha an pek hna lai. A rian nan ṭuanmi Bawipa kha a rian nan ṭuanmi bawi taktak cu Khrih a si ti Hika ah mino kan i hruainak in hika hla kan sakmi, hla kan hruaimi, hawihlei kan rel tlawm palte Pathianmi asi zong ahhin hi alak asi hrimhrim lo. Pathian nih hika zawn ah cathiang chungah chim laksawng an pek hna lai. Ami hna, ca i a chiami laksawng a ti. Cusicaah zeihmanh tuahmi poah a laka hrimhrim a thatho ten ra tha ten tuah peng hna si. Zeihmanh tuahmi poah hi man nei te lawlaw in man nei ding lawlaw in um sela cun thluachuah hmu ding lawlaw in Pathian nih Nifak a kan nunter nak Pathian nih a duhmi tu kha kawl i zuam hna si timi kha von chim ka duh. A pahnihnak ah pahnihnak van ti ka la saupi ka la. Ralṭhatnak ralṭhatnak kan neih zong hi cathiang nih a kan fial. Zeicahtiah Hebrew darhra caang sawm thum le panga in sawm thum khua tiang in zeidah a hmuh ti si cun cucaah nan ralṭhatnak kha thlau zual la u nan ralṭhatnak nih nan ralṭhatnak nih cun laksawng nganpi an phurh hna lai ni sawm thum ruknak ah Pathian duhnak nan tuah khawhnak hnga lungsau thum khua in u an ti usicah ralṭhat zong hi a kan fial a kei cu laksa thiam lem lo le an sau bu hlah ning kan in zam ti ti phun kan uma kan laksong kan sung cu sia hi ka han ba thau ti kha kan feel chan man zong hai thong si ma kan thiam zong ah kan thiam le kan thiam lo ka cho pathian nol si ko mi ni an ngai lem lo zong ah kan ma kan hong di re cu si lo man ina kan i zo mi cha la kan pek ruang an kan pek nak tho cha la zo mi te kan miak na si ko cun pathian Kan tuah cemmi thawngṭha kha a laka a si fawn lo. Cusi ruangah kan tuahmi pakhat i biatak i ralṭhat i tuangam ding kha kan feel. Cun hmasa i theitlai lo he zong khan kan chim ka duhmi cu mi ngaihthiamnak nun zong hi ne an feel. Uh, mino lente kan cennak ah, kan remnak ah maw pakhat khat ah a bia ka rem lo ai ti phun kha um kho mi si ko asinain Bible chungah kan hmuhmi cu na thinhannak nih khan ni ni na thinhannak ni ni liampi hlah seh ti si ka ro Pathian nih a duhmi taktak cu lungsau cun mi ngaihthiam nun hei ti bantuk hna si tusi caah mi ngaihthiamnak nun zong kha nei hna u si Khrihfabu ah pakhat khat bia zei ruah te irnak um si zongah ngaihthiamnak nun ngeimi kha hika Jesuh ca i kan temminnak Jesuh ca i theitlai kan neihmi kha va si set timi kha hika ka tu caan hmangin mun in forfial te ka du Cun pakhat te Malaysia ka um lio i ka pate Sia He Ling nih a rak ka chimmi ka fa na si hnu paoh ah ka cah tami si nang zong ka fa na si ca ka cah ta la a timi te keimah zong rak si khawh tawk te zulh khawh i ka fa na sin zong cah peng ka timi pakhat te ka von share ve hna la zeidah si ti si ka pate nin lai ni dir kun ah tlak ri ṭuan ei ti cun mino caan hmannak ah thlarem ngei mi mong khat kan hmu hau cang tuah ah khin a chiatnak lei le kan mi hmasat cem ta thimnak ah pum rawl na kan ei ha hu hau ta we to ni ah karol ta mi ti bantuk a chim hmasa cem tu kha nan i zuam nai zuam bak la lo ke ti mu cun hika la co nei ki te pon a huam ti lo a chan sar tu ne a chin masa chin tu kha chin thalo le ma koi tu kan ti la che ka pol ka lai lo e si kho lo chu ka nai zo la ka fa le si pawa ka cha mi si kha kan tu te ra khan ke ma zong ni hi mi no cha si ruwa khan kon ti ve bon sia ve ka dum nak cha mi no ni bon chin na mo khat khat thil tu mi au ho thil tu mi tam pi u la

Nifate kan nunnak ah hin lamdik kanmah nih thil ṭha kan tuah le kan tuah lo ah hin thluachuah zei bantuk dah a rat timi kong ah Solomon nih kong kha tlawmpal te van chim ka duhmi cu Solomon nih khan Pathian sinah thawinak thawinak pek cu thau thau pahnih khan khan thawinak pek Pathian nih Khah pek hlanah khan thlaw cu chuah ko hna a pek kha hi tan thlaw a chuahmi kha cu khamh thawinak pek hmu law a chuahmi kha si Caw thau thau pahnih kham thawinak a pek i Pathian nih na duhmi hong ka hal a ti khan ka Solomon nih na mi pawl ka hruai khawhnak kha fimnak in ka pek fimnak a hal a halmi kha a thiam ruangah kan ti la cite a halmi ka pathian a lung a thin ruangah rumnak zong kha chap si si cu si cun nifate kan nunnak an thla lo kan cang sual cu kan ding cu ding long i sual si lem lo le na te lai mi chat si din kheng ni kan pan chim ko la zu din sang le sual tuah ki thil thalo kan tuah chu ma bu bi tha kan cham lenmi nak hin ding te kan um kan cham lem lo mi khi chong le kula ka ro ti mi khi ru ok um le mai e cha te hi solomon zong ni thoina a pek hnu lo sa chong ni ban tu kama zong tin si za do te kan nunga khang ban leo te si za do te kan ma chang kan fa le ma pasar a tha kan cham le kan hrim to la mino cha a si tiga Nupi pasal kong zong an chim ning lo. Mi fimthiam nih eh, fimthiam thawngtha chim tampi nih an chim tawn. Zeitikah kha kan fale hi nun chim a zat hei ti biahalnak ah khin an rak timi ka thei bal mi cu nan nungak kan tanggal lio te nan zulmi nan lammi lam te kha nan fale nih an kan zulh ve lai ti an ti. Mino kan si lio i kan zulhmi kan lam te Pathian nih kan fale nih an kan zulh ding a si ahcun lam chia tuk ahcun kan kal ngam hnga maw kan fale caah maw kan ruah ahcun mu ka si tikah kan fale thluachuah mu hna seh ti cu hang pa poh nih kan duhmi si cio ko asinain kanmah hna nih Jesuh dawh lo tuk kan manu ah cun kan fale nih kan zumh ding si cun lamtang ah cun cang ai ti sir men kal le a fale zong sir men kal ti pui mu kha si caah kan zulmi lam kha kan fale nih kan zul ve ding a si caah lam chia tuk le Jesuh dawh lo tuk le ral chia tuk in kan um awk si lo Pathian tu in ai cun Pathian zei bantuk dah kan cungah lawmh hnga Pathian lawmhnak ding kha kawl i zuam hna u sih nulepa, nulepa zong hi kan biapi ngai hna mino. Kan fale sualnak tuah hnu lawng ah heh tiah an kan hei sik le keimah zong zohchunawk zeihmanh ka hmu lo na thangṭhat chim a si caah kan kan chim a hau deuh. Nulepa zong hi kan, kan herh kan biapi ngainainak cu Deuteronomy nunga cang cang puan cang hranak ah zeidah Moses sin i Pathian nih nawlbia rak tialmi kha Anmah in an lut in nan bia hna lai lo, zeitintiah kei Bawipa nan Pathian cu nahchuakmi Pathian, a ka huami pa le sualnak ruang i fale chan thum chanti tiang ta ka tat tawntu sihmanhsehlaw a ka dawmi pa le nawlbia a zulmi Thong tampi cung i a fekmi dawtnak ah dawtnak a ngeimi dawt thong tampi chung i a fekmi dawtnak a langhter tuk a si a ti. Hi ruangah hin kan fale cu hmuhnak dingah hin nu le pa hi kan biapi ngaingai. Hika hin pa le a ti ko nain Thlunglun ah hin cun nu he Baibal aa tel lo tuk ruangah fale sualnak a hei ti ruah cu. Cu ruangah nu zong hi nan i tel ko, nan i tel lo ti phung nan hmu lai cu. Ka ruangah nu he pa he biapi tuk kan fale thluachuah hmuhnak dingah hi hika dingah a van timi cu a ka huami a ka huami pa le sualnak ruangah chan thum chan li tiang dang a tat tawn tu a ti cu mu na a pahnihnak a ṭhat venak cu si hmanh ning law a ka a ka dawmi a ka dawmi le ka nawlbia a zulmi thong tampi chung i a fekmi dawt hna a langhtertu ka si ti ai thlau kha Sualpa le sualnak ruangah kan fa te sin chan thum tiang, chan thum chan li tiang ka dan kan ton sihmanhsehlaw pa le ṭhatnak ruangah kan fa le chan thong tiang i thluachuah kan hmu dingmi kha tuak ahcun sualnak lampi ahcun kan tlu ngam peng hnga maw? Hmunhma ṭha lo pi ah kan dir ngam peng hnga maw kan fa le kan dawt taktak ahcun timi kha hika zawn te von chim u cu cun job tuanbia kan cohlang tik hmanh ah hin job zong hi pa zohchun awk tha Pathian le bang in ai kuai cangmi a si job nih cun fapa pasarih le nu pathum manu pathum a ngei kan theih ko job pung khat cang khat in cang nga tiang thawng ah khan a re A fapa nu nupa chia rodum ṭinak zanlei chia kan ti lah cu rodum ṭinak an ngei tawn a fanu le kha an auh ve tawn ti si cu si tikah Job nih a thaizing caan bu phak tikah ka fale nih hin sualnak fapa le Pathian hna Chiat an serh sual maw? An i theih loin Pathian hna kha Pathian duh lomi an chim sual maw? ti kha an sual an sual rih bak lo cu meivau kan ca kan hmuh piak asinain thawinak zingfa chiat a tuah piak i Job nun hi cawhnok tah ai ngai si kannih Laimi cu Kan fale sualnak an tuah, chim an bon ngai lo, a he te an si, asinan zom nih cun an sual bak hlan in an nun a cawn piak le Pathian sinah thawinak le tuah piak peng zom nun hi cawn awk ngai ngai si timi kha aa pathumnak si cang la cu ka kan van chim chap ka deu a ti dengmang cang to Filipi dal ni cangnak ah cang tiang nan lungput cu Khrih nih a rak ngeimi lungput kha siseh cucaah hihi cucaah hihi a si Nan lungput cu Khrih nih a rak ngeihmi lungput kha siseh, cang, cucu hihi a si. Pathian sinak kha a ngei zungzalmi a si ko nain hramhram in Pathian tuk si awk kha cu awkah a ruat. Tikah cun ai phundang law ti khi tahchunhnak in lak duk ngaingai. Kan nau le mino ramṭha ah kan hung phan hika kan i dah law US law hei ti hna cun nu le pa he nakin fale kan kal deuh cang nu le pa nan kan si ngam ti lo cu si lo nupi le kan lan ngai pasal le nih ai kan ti ngam bak ti lo Asinain Jesuh nih tu taktak Jesuh nih amah bantuk nu dingin a kan duh. Hika cathiang kan hmuhmi ah Jesuh nih cun pa sinak kha zaza a neih. Sihmanhsehlaw Pathian tluk si awk kha cu awkah a rian lo a ti. Hika zawn te tahchunh awk ka duhmi cu kan nu le kan pa hi nih an kan si ngam ti lo. Asinain Pathian mihri zammi kan si ahcun kan nu le kan pa hi kanmah nih kan i dah law cun kan tei ko fale nih kan tei ko asinain kanmah tu nih Jesuh bantukin fale teinak nawl kan neih fale nu le pa tluk sinak nawl kan neih bu in tangdor nun tu hi cu ve hna si timi kha hi ka zawn leng mun chim ka du ne catiah nu le pa nih zei sualnak kan tuah hmanh ah kan si ngam ti lo cu mu. Asinain Jesuh nih cun Jesuh zong hi Pathian sinak zaza a ngei ve ko. Pathian Pathian sinak kha a ngei zungzalmi a si ko nain a ti. Hramhram in Pathian tluk si awk kha cu awkah ai tim lo a ti. Kannih zong he kan nu le kan pa nih a kan si ngam lo ai tiah cungah um kan tim sual rua kan pasal le nih an kan ti ngam lo ai pat Canada dan le kan Canada dan in kan tai ai pat ti phun in nu ah nu le fa le nih pasal le chungah nu le pasal le chungah um kan tim sual maw timi zong kha i check a hau zeicahtiah Pathian nih a duh lomi si Jesuh nih amah bantuk amah nun ngeih kha kan fial tikah Jesuh nun ngeitu taktak nih cun kan nu le kan pa zong kha kan ṭih zah awk a si ko lo maw timi kha

Ka pa nih siangpahrang a rak ṭuantu hna nih cun mi zapi kha harnak a rel khun rel lo zungzal lai tiah a ti. Bak sual lai. Keimah hla nih a rak ummi uktu bawi hna nih cun mi zapi cungah khan thilrit an an chawnh i an ah a dir kha va si ko sih. an Nehemiah nih a rak timi cu ka hla le siangpahrang a rak ṭuanmi nih cun mi zapi kha thilri an khenhte cun chiah hna an khon an duhmi paoh siangpahrang cu an lal tuk cun an sinum man nih khan hika ah ṭial ko hi an sin an sinum hna man nih mi zapi cungah Lalmi zapi cu an lal hnawh hna cun a tangah an timi ka duh ngaimi cu sihmanhsehlaw kei nih cun Pathian ka ṭhit caah cu bantuk cu ka tuah duh lo ti a ṭhat ning mu. Lalnak nawl hika ah hin kan dah tual ah lalnak nawl kan va neih nu le pa tei khawhnak pasal le nupi le tei khawhnak kan va neih bu hmanhah Hika ah hi Nehemiah bantuk in Pathian kan ṭih ruangah hi tuah ngam loin kan um ve hnga lo ma, kan um awk si ve hnga lo ma. Pathian Pathian kan ṭih ah kan cun kha vialte thil ṭhalo le thil Bible nih a duh lomi hi cu tuah loin kan um awk si ve hnga lo maw timi kha hika kan i sawm kan i sawm hna a si timi ka duh. Cu si lo hmanh ah

A caan kan tarmi bantukin Bawipa lawmhtertu ziaza dawh hi thlacam bantuk a si a ti bantukin zu kan din i kan eimi sizung nih doctor te nih ah na din ahcun na thi la kan ti i kan i phiatmi hi cu kan i phiat siloah a ṭha ve ko. Asinain hi ka e Nehemiah bantuk in Pathian kan ṭih ruang i thil ṭhalo kan kaltakmi Ahan cu cacaw tampi um timi kha hika zawn te hun donghnak bantuk te hun chim ka duh. Zeicahtiah Nehemiah nih cun ka hlan i ummi vialte nih khan cun zapi in mipi kha an lal hnawh hna, harnak an pek hna, An thinlung hmanh nih mipi kha an ral hnawh hna, sihmanhsehlaw kei nih cun cu bantuk cu Pathian ka ṭih. Pathian kan ṭih ruang tuah in thil ṭha kan tuahmi hi siseh, mi hmai i ṭhat kan duh ruang i kan tuahmi si loin kan zawtnak a damnak in ca men ah hin thil ṭha tuahmi sinak in Pathian kan ṭih ruang tu i thil ṭha tuahmi hi thil ṭhalo kaltak khotu si tu hi zuam hna sih timi kha van chim chap ka duh. a donglar cemah a ho hmanh mitling miṭha kan um lo mitling miṭha kan um lo cio cio ko kuwa nifate kan nun kan um kan ton vennak ah Pathian duhnak tam deuh a tuah khomi le a tuah kho lomi kan um a tlang kan tar bantukin nun ziaza he thlacam kan ti tikah Nifate kan nun tikah thla cam cu ṭha ko, asinain ziaza dawte kan ummi nih thluachuah phur kan ti bantukin nun ziaza ṭha kan um ahkhan cun thluachuah hmu ding kan si ve pit ah. Nifate kan nun kan cohlan caknak ah Pathian duhnak tam deuh tuah khomi si kha i zuam hna sih timi kha donghternak kan cathial relmi a ṭhami siatu bawipa nih a than ngan dihlak chuah cuanak pek a si.